Галәмнәрнең Раббысы, Тәрбиячесе булган, безне төрле нигъмәтләре белән бүләкләгән Алла Субханәһү вә Тәгаләгә хәмед-сәналарыбыз һәм мактауларыбыз булса иде. Барча галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән, бөтен пигамбәрләрнең имамы булган Безгә бәхет сәгадәт юлын күрсәткән сөекле Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу алейһи вә сәлләмгә, аның хөрмәтле гаиләсенә, барлык сәхабәләренә күңел түрләребездән чыккан сәламнәребез, салаватларыбыз һәм һәртөрле изге догаларыбыз булса иде.

Аллаһ Тәгалә барчабызга да үзенең чиксез сәламен, рәхмәтен һәм бәрәкәтен ирештерсә иде. Изге җомга көнне Аллаһ Раббыбыз изге гамәлләребезне, кылган догаларыбызны кабуллардан кыса иде. Ике җомга арасында фани дөньядан мәңгелек ахирәт тормышына күчкән туган һәм дин кардәшләребезнең гөнаһларын гафу итеп, Аллаһ Тәгалә аларның рухларын шат кыса иде. Ике җомга арасында шушы мәчеткә

Изге Рабигуль-әүвәл ае дәвам итә, бүген Мәүлид аеның икенче җомгасы. Рабигуль-әүвәл ае башкача Мәүлид ае дип атала, чөнки Мәүлид сүзе туу дигәнне аңлата. Шушы айда сөекле Рәсүлебез, алейһиссәлатү вәссәлам, дөньяга килгән. Пәйгамбәребезнең дөньяга килүе, Аллаһның олуг бүләге, рәхмәте. Чөнки Пәйгамбәребез, алейһи ссәлату вә сәлләм, бу дөньяга килгәнче, халыклар караңгылыкта иде. Халыклар нәфескә, шайтанга ияреп яшиләр иде. Җәмгыятьтә гаделсезлек, әхлаксызлык таралган иде. Пәйгамбәребез, алейһи ссәлату вә сәлләм, Бу дөньяга килеп, халыкларны караңгылыктан яктылыкка, наданлыктан гыйлемгә чыгарды, бәхет юлын күрсәтте, халыкларны хак юлга бастырды. Шуңа күрә без, мөселманнар, Рабигуль-әүвәл аенда Пәйгамбәребезне искә алабыз. Аның тууына шатланабыз. Мондый мәҗлесләр, Пәйгамбәребезгә багышланган мәҗлесләр, мәүлидләр бөтен ислам дөньясында үткәрелә. Һәм кайбер кардәшләребез бу мәҗлесләрне үткәрергә ярамый дип әйтәләр, сәхабәләр заманында андый мәҗлесләр булмаган диләр. Әйе, сәхабәләр мәүлидләрне үткәрмәгәннәр. Чөнки шундый мәҗлесләрне үткәрергә ихтыяҗ булмаган. Сәхабәләр Пөйамбәребезне чын күңелдән яратканнар, алар аны күреп белгәннәр, аңа, алар аңа ияреп яшәгәннәр, шуңа күрә аларга Мәүлид көнендә җыелырга, пөйамбәребезне искә алырга кирәк булмаган, алар һәрвакытта аның белән бергә булганнар. Мәүлидләрне үткәрүнең максаты, Пәйгамбәребез, алейһиссалату вәссәлам, турында белемнәребезне арттыру, аңа карата мөхәббәтебезне арттыру. Бүген көндә күпләребез Пәйгамбәребезне белеп бетермибез, әле аның турында белемнәребез җитәрлек түгел. Шуңа күрә мәүлидләрне үткәрү мөһим чара. Инде сәхабәләр Пәйгамбәребезне яратулары турында Берничә хәдисне китерәсем килә. Көннәрдән бер көнне сөекле Рәсүлебез, алейһиссалату вәссәлам, бер сәхабәсен күргән. Кайгырып утырган бер сәхабәсен күргән һәм сорау биргән, Нәрсә булды? Нинди проблемаң бар? Һәм бу сәхабә җавап биргән, Йа Рәсүлулла! Бу дөньяда без сине берничә көн күрмәсәк, сине сагынабыз. Юксынабыз. Мин ахирәтне күз алдына китердем. Син ахирәттә, җәннәттә булачаксың. Югары урыннарда булачаксың. Без дә Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керербез, ләкин анда без синең белән бергә булырбыз микән? Синсез без, синсез без анда ничек яшәрбез дип уйлап утырам әле, дип әйткән. Һәм пәйгамбәребез, алейһиссалату вәссәлам, Аны тынычландырган, ул болай дип әйткән, Әл-мәр'у мәа мән әһәббә. Һәр кеше үзенең сөйгәне белән, яратканы белән бергә булыр. Әгәр без Пәйгамбәребезне ихлас күңелдән яратсак, аның сөннәтләрен үтәсәк, аның юлыннан барсак, җәннәттә дә аның белән бергә булачакбыз. Һәм Ибн Хишам үзенең китабында китергән бер вакыйганы да искә төшерәсем килә. Белгәнебезчә, сөекле Рәсүлебез, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, Мәдинәдә вафат булган. Пәйгамбәребез вафатыннан соң күпмедер вакыт узгач, Билал радыйяллаһу анһу, Пәйгамбәребезнең муәззине, Мәдинәгә кайта һәм намаз вакыты җиткәч, азан әйтә башлый. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр дип әйтә башлый. Халык Билалның тавышын

Һәм, мөхтәрәм җәмәгать, сөекле Рәсүлебез, алейһиссалату вәссәлам, бөтен галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән. Вә мә әрсәлнәкә илля рәхмәтән лил әләмин. Пәйгамбәребезне кешеләр генә түгел, барча мәхлуклар көтеп торган. Һәм аның турында барча пәйгамбәрләр белгән. Аллаһ Тәгалә Гимран сүрәсендә әйтә, Аллаһ Раббыбыз барча пигамбәрләр белән килешү төзегән. Һәм шушы килешү буенча барча пигамбәрләр пигамбәребез турында хәбәр бирергә тиеш булган. Һәм бу хакта хәдисләрдә дә әйтелгән. Пиамбәребезгә килеп киткән барча пиамбәрләр сөекле Рәсүлебезне белгәннәр. Мәсәлән, пиамбәребез алейһиссалату вәссәлләм әйткән, Мин Ибраһим алейһиссәләмнең догасы һәм Гайсә галәйһиссәләмнең шатлыклы хәбәре. Ни өчен пиамбәребез шулай дип әйткән? Чөнки Ибраһим алейһиссәләм Кәгъбәтулланы төзекләндергәндә дога кылган, Я Раббым, Шушы җирлектән бер пигамбәрне җибәрсәң иде. Ул пигамбәр синең сүзләреңне, сизн, синең аятьләреңне халыкларга җиткерсә иде, дип дога кылган. Һәм аның догасы кабул булган. Шушы доганың нәтиҗәсе, пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм, Гайсә алейһиссәлам үзенең кавеменә әйткән Миннән соң бер илче киләчәк, һәм аның исеме Әхмәд булачак. Шуңа күрә пәйгамбәребез, Мин Гайса аләйһиссәламнең шатлыклы хәбәре дип әйткән. Сөекле Рәсүлебез, салләллаһу аләйһи вә сәлләм, күп авырлыклар күргән, күп сынаулар аша үткән, Белгәнебезчә, ул ятим булып үскән. Пәйгамбәребез, алейһиссалату вәссәлам, бу дөньяга килгәнче, аның әтисе вафат булган. Пәйгамбәребезгә алты яшь булганда әнисе вафат булган. Пәйгамбәребезгә сигез яшь булганда бабасы Габдул-Мутталиб вафат булган. Ләкин Пәйгамбәребез, алейһиссалату вәссәлам, беркайчан да күңелен төшермәгән һәм ул Аллаһының тәрбиясендә булган. Пәйгамбәребез, алейһиссәлату вәссәлам, әйткән, Миңа тәрбияне Аллаһ бирде һәм бу тәрбия нинди күркәм булды! Сөекле Рәсүлебез, алейһиссәлату вәссәлам, иң итагатьле, иң юмарт, иң гадел, иң тыйнак, иң игелекле, иң акыллы, иң камил кеше булган. Чөнки аны Аллаһ тәрбияләгән. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, безгә аның тормышын өйрәнергә, аның турында белемнәребезне арттырырга кирәк. Әгәр без пәйгамбәребезнең тормышын яхшы өйрәнсәк, аның күркәм сыйфатларын тирән өйрәнсәк, без күбрәк изгелеккә омтылачакбыз, күбрәк игелекле гамәлләр кылырга тырышачакбыз.

Эштән кайткач, өйдә ял иткәндә файдасыз тапшырулар карыйлар. Телевизорда бик күп кирәкмәгән тапшырулар һәм шушы тапшыруларны карап вакытларын бушка уздыралар. Кайберләребез интернетта утыра, кирәкмәгән тапшырулар, кирәкмәгән, файдасыз булган фильмнар карап вакытларны уздырабыз. Әгәр дә без Көн саен Пиямбәребез турындагы китаптан иң кимендә биш бит укысак, күпме мәгълүмат алачакбыз? Күпме мәгълүмат алачакбыз? Утыз көн дәвамында көн саен биш бит укысак, Пиямбәребез турында күпме белемнәр алачакбыз? Шуңа күрә гадәтләник! Көн саен вакыт табырга Пәйгамбәребез турында белем алырга, аның турында белемнәребезне арттырырга. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә безнең күңелебезгә аңа карата мәхәббәтебезне арттырачак. Һәм, мөхтәрәм җәмәгать, шунысын әйтергә кирәк, Аллаһ илчесе, салләллаһу алейһи вә сәлләм, үзенең бер хәдисендә әйткән, Әгәр дә кешедә өч сыйфат булса, Ул иманның ләззәтен тыяр. Әгәр дә кешедә өч сыйфат булса, ул иманның ләззәтен тыяр. Һәм шул өч сыйфатның беренчесе, Аллаһны һәм Аның пөямбәрен ярату. Әгәр дә кеше

Пәйгамбәребезгә ияргән, аның сөннәтләрен үтәгән кешеләр, иң хәерле кешеләр, иң хәерле өммәт. Һәм анында үткән заманда әйтелгән, Сез хәерле өммәт булдыгыз. Кунтум хайра умматин. Сез хәерле өммәт булдыгыз. Үткән заманда әйтелгән. Монда кемнәр турында сүз бара? сәхабәләр турында сүз бара. Алар иң хәерле өммәт вәкилләре дигән исемгә лаек булганнар. Чөнки алар на шушы аятта әйтелгән сыйфатларга ия булганнар. Тә'муруна бил ма'руфи. Алар изгелеккә өндәгәннәр. Башта үзләрен изгелеккә өндәләр, өндәгәннәр һәм башкаларны изгелеккә өндәгәннәр. Һәм Вә тәнһәүнә анил мөнкәри, алар явызлыктан тыйганнар үзләрен һәм башкаларны. Вә туъминуна биллә, һәм алар ихластан Аллаһка ышаналар. Менә шушы сыйфатларны үзебездә булдырсак, без хәерле өммәт вәкилләре булачакбыз. Изгелеккә өндәү сүз белән генә түгел, үз мөнәсәбәтебез белән, яшәү рәвешебез белән изгелеккә өндәү. Явызлыктан тыю сүз белән генә түгел, моны эшләргә ярамый, тегене эшләргә ярамый дип әйтү генә түгел, ә үз гамәлләребез белән, үзебезнең яшәү рәвешебез белән күрсәтү. Явызлыктан тыю һәм ихластан Аллаһка ышану. Аллаһ Тәгалә барчабызга да шушы сыйфатларга, шушы дәрәҗәләргә ирешергә насыйп итсен. Инде мөхтәрәм җәмәгать, янә шунысын әйтергә кирәк, Пәйгамбәребез, галәйһиссәлатү вәссәлам, безнең өчен кайгырган, безнең өчен тырышкан, безнең өчен елый-елый догалар кылган. Ул бу дөньяга килгәч, аның беренче сүзләре Уммәти, уммәти булган. Әй минем өммәтем, әй минем өммәтем дигән. Һәм шуңа күрә без дә аның өчен дога кылырга тиеш. Һәм аның өчен дога кылу, ул салават әйтү.

Менә шушы сүзләрне без һәр намазда әйтәбез. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, намазда гына түгел, бигрәк тә менә Мәүлид аенда башка вакытта да шушы сүзләрне әйтеп йөрик. Юлда булганда, ял иткәндә, утырганда шушы салаватларны әйтик. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля сәйдина ва нәбиина Мухаммад дип тә әйтергә мөмкин, салаватлар күп. Салаватлар әйтеп йөрик. Пәйгамбәребез галәйһиссәлату вә сәлләм әйткән, Кем миңа бер мәртәбә салават әйтсә, Аллаһ аңа ун мәртәбә салават әйтер. Аның ун хатасын гафу итәр, аң аны ун дәрәҗәгә ирештерер. Карагыз, бер салават аркасында күпме нигъмәт бирелә. Икенче хәдисләрдә әйтелгәнчә, Әгәр без пәйамбәребезгә салават әйтсәк, аңа сәламнәребезне җиткерсәк, пәйамбәребез дә безгә җавап кайтара. Ул да безгә сәлам әйтә. Инде, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә барчабызга да пәйамбәребез алейхи салату вассалам турында белемнәребезне арттырырга һәм аның сөннәтләрен үтәргә насыйп итсен. Һәм инде тагын Бер-ике хәдисне искә төшерәсем килә. Пәйгамбәребез, алейһи салату вә сәлләмнең сөннәте гамәлләребездә чагылырга тиеш дип әйттек. Хә, болай дип әйтелгән. Мән кәнә юъмину билләһи вәл яумил ахири фәльякуль хайран ау лиясмут. Кем Аллаһка һәм ахирәт көненә иман китергән булса, Хәерле сүз сөйләсен яки дәшмичә калсын. Пиамбәребез, алейһи салату вә сәлләм, һәрвакыт изге сүзләр сөйләгән. Ул гайбәттән, ялган сүзләрдән, кешеләрне рәнҗетерлек сүзләрдән ерак булган. Ул кешеләрне һәрвакытта шатландырган, сөендергән. Телебез аркасында күпме. Хаталар кылына. Телебез аркасында гаиләләр таркала. Телебез аркасында дуслык җепләре өзелә. Шуңа күрә менә шушы хәдисне истә тотып, һәрвакыт та хәерле сүзләр сөйләсәк иде. Һәрвакыт та бер-беребезне шатландырсак иде. Бер-беребездә кимчелекләр түгел, ә яхшы сыйфатларны күрә белсәк иде. Кимчелекләргә игътибар итмик, яхшы сыйфатларга игътибар итик. Әгәр дә кимчелекләр, хаталар күрсәк, кардәшебездә, хаталар күрсәк, пиамбәребез кебек, аның өчен дога кылыйк. Аның туры юлга басуын телик. Ул күрмәгәндә, Аның өчен дога кылыйк. Пәйгамбәребез алейһи салату вә сәлләм әйткән, Әгәр берәү үз кардашы өчен дога кылса, Аллаһ бер фәрештәне җибәрер һәм ул фәрештә әйтер, Я Раббым, бу колың кардашы өчен дога кыла, шундый-шундый нәрсәләрне сорый, аңа да шул ук нәрсәләрне бир. Без кемдер өчен дога кылсак, безнең өчен фәрештә дога кыла торган була. Карагыз, нинди фазыйләт! Бер-беребезгә изгелек телик, Һәрвакыт та бер-беребезгә ярдәм итик, изге гамәлләрдә ярдәм итик. Менә шул вакытта без Пиямбәребезнең сөннәтләрен үтәгән булабыз. Түбәтәйгә, сакалга гына түгел, ә күркәм сыйфатларга да игътибарлы булсак иде, мөхтәрәм җәмәгать. Икенче хәдистә Пиямбәребез галәйһиссәлату вә сәлам әйткән, Өч сыйфат, монафикъның сыйфаты булыр. Әгәр дә берәүдә шушы өч сыйфат булса, ул монафикълардан булыр. Беренчесе, вәгъдәне үтәмәү. Икенчесе, ялган сүзләр сөйләү. Һәм өченчесе, әманәткә хыянәт итү. Менә шушы сыйфатларны истән чыгармасак иде. Вәгъдәне үтәмәү, бүген Кайберләр вәгъдә бирәләр, вәгъдәләрен оныталар, үтәмиләр. Ялган сүзләрдән сакланыйк һәм әманәткә хыянәт итмик. Ягъни, безгә бер әйбер бирелә сакланырга һәм вакыты җиткәч без ул әйберне кайтарырга тиеш, зарар китермичә. Менә әйберләрне биргәндә, сакларга бирелгән әйберләрне биргәндә, ул әйберләрне, ул нигъмәтләрне саклыйк һәм вакытында хуҗаларына кайтарыйк. Инде Аллаһ Тәгалә һәркайсыбызга да шушы хәдисләрне истә тотып, пәйгамбәребезнең сөннәтләрен үтәп, аның